Schéine gudden Owend. D'Kallek Tuff Quell, en Héichpunkt vum Mëllerdall Trail. Viru ronn 10 Joer hat d'Naturverwaltung en e puer honnert Meter laangen hëlzene Stee opgeriicht, fir bis bei dat glaskloert Waasser ze kommen. Ma elo sinn awer all d'Accèsen iwwer d'Holzkonstruktioun zou an et gesäit och net esou aus, wéi wa sech dat nach an dëser Touristesaison géif änneren, Monique Kater.
Ee Gléck ass esou schéin hei am Eck an dofir verzeiht deen, deen net genee weess, wat leeft bestëmmt méi séier, dass, an där Punkte gëtt et e puer, dass also éischtens de Stee schonn e puer Saisonen zou ass, zweetens nawell laang an engem lamentabelen Zoustand war an en driwwer goen deemno geféierlech ginn ass, dass drëttens weder eng Gemeng nach déi concernéiert Ministere sech virun eis Kamera trauen an als véierte Punkt, an dat fanne mir de Comble, dass an enger Äntwert aus dem Wirtschafts an Tourismusministère op eng parlamentaresch Fro vun der LSAP dat heiten steet. À ce stade gëtt et keen Acteur, deen de Projet op laang Siicht wéilt ugoen. De Wéilt ugoen seet alles, kee wëllt a kee muss, a voilà d'Resultat. It's now closed like most of the. De Wee hei riwwer ass elo zou, ech muss zréck de Bierg erop goen. Ech gesinn dat d'Konstruktioun an engem schlechten Zoustand ass, do si vläicht Deeler vun der Bréck gebrach.
Ma wéi soten se eis am Touristebüro vum Mëllerdalltrail, mir hunn dach aner flott Wanderweeër. Och wann den Tourismus hei am Land net mat oder wéinst enger manner gutt accessibeler Kallektuffquell wäert d'Baach agoen, ass de Problem een, deen dat ganzt Land betrëfft. Et geet nämlech ëm Verantwortung. Wee baut dee Steg? Ween ass duerno responsabel, wann eppes sollt geschéien? Well dat ass jo ëmmer déi grouss Fro. An do muss gekuckt ginn. Wahrscheinlech musse mer do beim Zivilschutzrecht nobesseren, fir dat ganz kloer ze maachen. Si huet Mëtt Juli an der Chamber den Ëmweltminister mam Problem konfrontéiert. Et koum och eng parlamentaresch Fro vun der LSAP mat der Äntwert, déi mer kennen. Allebéid si se vu Bäerdref an nawell granzeg, well näischt geschitt. Et ass wierklech de Stat, deen hei seng Responsabilitéit muss huelen. Wann ech elo déi Äntwert op d'Question parlementaire liesen, wou steet, et ass keen Acteur do, deen déi Responsabilitéit wëll iwwerhuelen, da muss ee sech awer staark wonneren, ween, wann net de Stat, soll dat heite maachen. Wann een aus dem Mëllerdall ass, da lieft een de Bësch. A wann een da gesäit, datt dat einfach leie gelooss ass, datt et guer keng Prioritéit ass, an et ass natierlech keng politesch Prioritéit, Mee grad déi kleng Suergen, déi kleng Problemer missten als éischt kënnen ugepaakt ginn an geléist ginn. Dat Finanziellt dierft net de Problem sinn. De Tourismusministère huet säin Accord ginn, och fir e Subsid. An wéi gesot, et mussen d'Responsabilitéite gekläert ginn. A sechs Joer ass definitiv net séier. Ech mengen, do si mir a ville Saachen hei am Land vill ze vill lues, obwuel mer jo kleng sinn. Mir soen ëmmer déi kuerz Weeër, an hei schéngt dat guer net de Fall ze sinn. Eng Idee wier jo, alles zouzemaachen, wat hei ass, wat un gebautene Konstruktiounen ass op esou Wanderweeër. Dat géing vläicht den Drock erhéijen. Dat wier de Worst Case, mee dat wier immens traureg. An och wann dat zougemaach gétt, sief dat elo vun der ANF, vum Staat oder sief dat vun de Gemengen, datt déi dann alles zoumaachen, wann ee seet, d'Gemengen droen d'Responsabilitéit, dat wier guer net an eisem Interessi. Ech menge mir liewen hei wierklech vum Tourismus, wann ee kuckt d'Iwwernuechtungen, dat ass eis Regioun. Ech menge mir sinn hei UNESCO-Geopark, mir kënnen dat hei net zoumaachen, mir wëllen dat jo och guer net, Mir wëlle jo eis Natur weisen, eis schéi Plaze wéi hei d'Kallektuffquell. Datt d'Gemengen net dierfte responsabel gemat ginn, schéngt evident, well dat hei sinn national Wanderweeër. Eist Beispill, de Stee leeft op nationalem Terrain a gouf vum Environnement, der ANF, gebaut. Si eleng an d'Gebiet ze huelen an net den Tourismusministère, dee sech als Responsabele gesäit fir dat um Pabeier an net fir dat um Terrain, schéngt eis onnet richteg, well och dee Minister hat virun zwee Joer eppes versprach. Ënnert anerem ass et d'Staatsresponsabilitéit, jo, mat der ANF, mat den ORTen, mat de Gemengen an och d'Direktioun vum Tourismus, wou mer alleguerten nach eng Kéier och do als Ekipp ass wäerten un den Dësch sëtzen, fir do ze kucken, zesummen eng Léisung ze fannen. Do si mer hannendrun an do wäert iwwert déi nächst Deeg a Woche wäert och do elo eppes geschéien. Also zäitno?
Zäitno, dozou stinn ech, jo. D'Touriste ginn net wielen, weder am Mëllerdall nach an der klenger Schwäiz nach am Grand-Duché. An dësem Fall gutt fir d'Regierung, mee déi ka wa se wëll, an en plus si se am Tourismus zu zwee.
An Europa koum et déi lescht dräi Joer zu enger Radikaliséierungswell, seet den Ahmad Mansour, Psycholog an Radikaliséierungsexpert mat palästinensesche Racinnen.

integrieren sich auch nicht so wie ich mir wünsche.
Den Debat iwwer Migratioun an Integratioun gëtt dem Ahmad Mansour no och net oppe genuch gefouert. Weider interessant Aussoe vun him ginn et op rtl.lu. An der spuenescher Exklav Ceuta entspaant sech d'Situatioun nees. E groussen Deel vun den zéng Dausende Migrante wier nees zeréck an de Marokko. Sou heescht et vun der spuenescher Regierung. D'Zuel vun den Doudegen ass awer op 67 geklommen. Den Tim Oryse mat Prezisiounen a weidere Noriichten. Insgesamt 50.000 Leit hätte Ceuta iwwert déi leschten Deeg erreecht, heescht et vum zoustännege spuenesche Ministère. Knapp 49.000 wieren allerdéngs schonn nees a Morocco ukomm. An Europa gëtt weider iwwer d'Suitte vun der Kris diskutéiert. Vertrieder vun den EU-Memberlänner koumen haut fir eng Krisesëtzung zesummen. Diskutéiert goufen technesch Detailer, wéi een an Zukunft zesummen op esou eng Situatioun reagéiert. Verschidden EU-Länner, dorënner Frankräich, hu mat verschäerfte Grenzkontrollen op d'Situatioun zu Ceuta reagéiert, Italien huet souguer d'Schengen-Ofkommes mat Spuenien ausgesat. D'Friddensnegociatiounen tëscht den USA an dem Iran komme weider net vun der Plaz. Par conter dreet den US-President mat neie schwéieren Attacken dëse Weekend op iranesch Infrastrukturen. Teheran dreet den Nopeschlänner, déi d'USA ënnerstëtzen. De Muere soll en Uelegtransportschëff virun der Küst vum Oman beschoss gi sinn. An der Nuecht huet Russland op en Neits déi ukrainesch Haaptstad massiv attackéiert. Dobäi koumen op d'mannst 9 Leit ëm d'Liewen, 30 goufe blesséiert. Zil vun den Attacke ware Wunnhaiser. Fir sech ze schützen hu vill Leit d'Nuecht a Kelleren a Bunkere verbruecht. An Italien gouf et en Äerdbiewen vun der Stäerkt 4,7. Den Epizenter louch bei Neapel. Sëllegen Haiser a Gefierer goufe beschiedegt. Et koum zu Stroumausfäll, 21 Leit goufe blesséiert. Et war dat stäerkste Biewen zanter 40 Joer. De President vum Weltfussballverband Fifa, Gianni Infantino, huet seng Pläng opginn, fir Undeeler vun der WM u Privatinvestisseuren ze verkafen. An engem Communiqué heescht et, d'Propositioun géif net weider ausgeschafft ginn, De Projet hätt d'Memberen ze vill gespléckt. Eng ganz Rei kontinental Verbänn, dorënner och den europäesche Verband UEFA, haten e Boykott vun alle FIFA-Tournoien annoncéiert. Mëttlerweil huet d'UEFA esouguer Konsequenze fir déi Responsabel vun dësem Projet gefuerdert.
Fir eng Zäit wéi doheem. Ënnert deem Motto kënnen eeler Leit zanter Mëtt Juli am Servior Haus um Lauterband zu Nidderkuer logéieren. Eng nei Offer reng fir kuerz Openthalter, zum Beispill wann een nom Spidol net direkt heem kann oder awer einfach wëll Vakanz maachen. Den Cruchten huet d'Detailer.
Den zwanzte Juli sinn déi éischt Bewunner, oder soll ee soen Vacancieren, op Nidderkuer geplënnert a wéi et schéngt méi wéi zefridden. Si géif am léifste ganz do bleiwen, seet d'Madamm Siebenbour, déi fir sechs Wochen en Zëmmer um Lauterbann reservéiert huet. Bis de 16 September, da ginn ech erëm heem. Emol awer net esou gär, da gëtt ee gutt verwinnt hei, ne? Hir Familljemembere si selwer fort an d'Vakanz a sou wier si wärend där Zäit gutt versuergt. Dat ass och de Grond fir déi iwwer dräi Wochen Openthalt vun der Madamm Hippert. D'Meedche wollt net hunn, datt ech eleng doheem wär an do hu mir e Vakantze-Bett gesicht an d'hei fonnt. Awer et deet mir net Leed. Ech wollt am Ufank net goen, sot ech, a sot d'Hatt, da ginn ech och net an d'Vokanz, an dat wollt ech awer och net.
Ronn annerhalleft Joer stoung dat fréiert Nidderkuerer Altersheem, dat net méi den haitegen Normen entsprach huet, eidel. An där Period gouf en Deel komplett renovéiert, fir eben en neit Konzept ze lancéieren. Dat well d'Demande fir eng kuerz Zäit an enger Maison des Aînés ze sinn zouhëlt, an dat net nëmmen, fir Vakanz ze maachen. Et sinn awer och Leit, déi vläicht temporär bei eis kommen, no engem Spidolsopenthalt oder fir ze waarden, fir en definitiivt Zëmmer an engem Altersheim ze kréien, wou nach net prett ass an et doheem awer ganz schwiereg gëtt. Also dat ass e bësselchen dat, wat mer mierken. An do ass et e ganz neien Service, dee mer ubidden. Mir haten zwar scho kleng Vakanzenzëmmer, An eisen Haiser, mee dat sinn effektiv, sinn dat iwwer ganz Servior, sinn dat 6 Zëmmer, domat kréie mer natierlech d'Demande net ofgedeckt. Maximal 60 miwwléiert Zëmmere mat integréierter Dusch an Toilette kënnen am Haus um Lauterbann fir kuerz Openthalter gebucht ginn, woubäi an enger éischter Phas just zwee vu fënnef Stäck zur Verfügung stinn, wat 24 Better entsprécht. Mam graduellen Opstocke vum Fleegepersonal kënnen dann och no an no méi Zëmmere beluecht ginn, fir jeeweils eng begrenzt Zäit vun zwou Wochen bis sechs Méint. Mir hunn déi Residente vun A bis Z, d'Leit, déi ganz indépendant sinn, an och d'Leit, déi méi Hëllef brauchen, oder och Leit, déi dement sinn. Mir maachen e spezifische Grupp fir d'Leit, déi dement sinn. All Servicer, wéi och an aneren Heemer, ginn hei ugebueden, mat Kiné, Ergotherapie, Dokteren, déi reegelméisseg laanscht kommen, an enger Assistante sociale, sou datt all Bewunner individuell ka betreit ginn. Als mäin Mann leider eppes passéiert ass an nit doheem kann sinn an dann Klinik an Klinik an Klinik an lo ass e hei gutt opgehuewen an ech sinn ganz frou als deen heihinner kommen ass well hei ass es Gett gudd opgepasst an d'Personal ass super léif an mir sin frou. Tëscht 117 an 128 Euro den Dag, jee nodeem op mat oder ouni Terrass, kascht en Zëmmer am Haus um Lauterband. D'Iessen a sämtlech Animatioune sinn inclus a medezinesch Behandlunge lafen iwwer d'Krankekeess oder d'Assurance Dépendance.
Dës Woch war eng méi aussergewéinlech Policekontroll an der Stad. Net Automobilisten, mee elektresch Trottinette ware viséiert. Kontrolléiert gouf, ob d'Maschinn konform ass an ob sech un d'Reegele vum Code de la Route gehale gouf. D'Céline Eischen war fir Iech mat derbäi.
Elektresch Trottinette ginn als Transportmëttel ëmmer méi beléift. D'Zuel vum Statec weisen allerdéngs, datt d'Unzuel vun den Tëschefäll ëmmer méi an d'Luucht geet. Och op der elektrescher Trottinette muss ee sech u Reegelen halen. A wéi eng dat genee sinn, gi mer eis elo méi genau ukucken. Allgemeng gëllt, Wann een op der elektrescher Trottinette am Stroosseverkéier ënnerwee ass, muss ee sech un déi selwecht Reegelen hale wéi um Vëlo. Déi Verhalensreegele sinn zum Beispill, op wat fir engem Deel vun der Voie publique datt se ënnerwee sinn, ob se berechtegt si fir do ze fuere wou se grad ënnerwee sinn, ob se Gebrauch maachen zum Beispill vun hire Fahrtrichtungsanzeiger an eben och déi allgemeng Reegelen, déi fir alleguerten d'Teilnehmer um Verkéier hei gëllen. Ma net just op d'Verhale gëtt gekuckt, mee och ob d'Trottinett konform ass. D'Nennleeschtung dierf nämlech maximal bei 1.000 Watt leien an d'Trottinett dierf och net méi séier wéi mat 25 fueren. Technesch Manipulatiounen un den Trottinetten sinn allerdéngs net seelen. Et ass effektiv e bësselchen eng Plo, mat där mer am Moment ze dinn hunn, datt esou Trottinetten, déi vu Wierk aus déi Méiglechkeet hu fir debridéiert ze ginn, esou onerlaabterweis am Stroosseverkéier genotzt ginn. Mir hunn an deem Sënn eng Schulung, déi mer maachen, an natierlech eis Mëttel a Weeër fir ze erkennen, ob esou eng Trottinett debridéiert ass oder och net. D'Strofen ginn da vun enger normaler Geldstrof bis hin zu engem Delikt. Bei Mannerjähregen kënnen a verschiddene Fäll och d'Eltere protokolléiert ginn, wann den Nowuess mat enger net konformer Trottinett ënnerwee ass. D'Sanktiounen kënnen dann och Auswierkungen op den Autosführerschäin hunn. Eigentlech ass fir d'Fuere vun enger E-Trottinett op der ëffentlecher Strooss guer kee Führerschäin virgesinn. Trotzdeem riskéiert een awer, datt een eng Geldstrof ka kréien, respektiv och, datt ee ka protokolléiert ginn, jee no der Gravitéit vun de Faiten. Et ass dann natierlech och méiglech, datt d'Justiz, déi eenzeg hei zoustänneg sinn, och kënnen nach Sanktiounen huelen, déi herno en Afloss op de Führerschäin hunn. Do mengen ech notamment e Fahrverbot. Well d'Zuel vun den Tëschefäll mat elektreschen Trottinetten an d'Luucht geet, wëll d'Police och an Zukunft méi kontrolléieren. Mir waren op alle Fall konform ënnerwee, och wann et natierlech ëmmer nach besser ass, zousätzlech ee Casque opzehunn.
An der nationaler Biogas-Strategie wëll d'Regierung, datt an Zukunft 50 Prozent vum Gülle a Mëschtpotential fir Energie genotzt ginn. D'Diana Hoffmann war sech zwou Biogasanlagen ukucken a wollt wëssen, wat den Ausbau vun där Technologie nach bremst. Aus Mëscht, Gülle, Energieplanzen a Bio-Offäll gëtt Stroum an Hëtzt. Wat e bësse futuristesch kléngt, ass zu Réiden un der Atert mat enger Biogas-Kooperativ vu ronn 20 Member schonns zanter 23 Joer Realitéit. Mir produzéiere mir ongeféier fir 2.700 Haushalter Hëtzt. Do hu mir hei 700 Meter nieft eiser Biogasanlag bis dohin een Nahwärmenetz leien, wou mir véier grouss Abnehmer hunn. Mir hunn den Atert-Lycée, mir hunn d'Réidener Schwämm, mir hunn d'Sportshal vun der Gemeng a mir hunn e Supermarché. An enger Zäit, wou ëmmer méi iwwer Energieofhängegkeet geschwat gëtt, soll Biogas och hei am Land eng méi grouss Roll spillen. Potenzial wier es nach genuch do. Mir hunn am Moment iergendeppes 13 bis 15, 16 Anlagen. Mir hu wierklech immens Potenzial op wierklech quasi all Betrib esou eppes ze hunn oder gemeinschaftlecher ze maachen, als Beispill wéi hei, wou e Réseau hannendrun nach ass, fir déi Hëtzt lass ze ginn. An obwuel Potenzial do ass, ass an de leschten 10 Joer kaum eng nei Anlag dobäi komm. Verschiddener hunn esouguer nees zougemaach. D'Erausfuerderunge sinn divers. Wéi kréien ech déi ganz Geneemegungsprozedur hin, fir et iwwerhaapt op de Site ze kréien? Dat schreckt ganz vill Leit of, all déi Etüden, déi musse gemaach ginn. An da stellen ech mir emol d'Fro, Muss ech mer dat do alles undinn, wann ech wëll jo just Energie produzéiere mat Offallprodukter? An dann op der aner Säit ass awer och den alldeeglech Aarbechten am Büro, déi ganz administrativ Saachen. Ma trotz dem schwieregen administrative Parcours huet e Bauerebetrib zu Heesdref 2023 decidéiert, fir eng kleng Biogasanlag bei sech z'installéieren. Dës ass mat engem besonnegen Zil elo schonns zanter 10 Méint a Betrib. Dat mer eisen Nährstoffkreeslaf méi zou maachen aus enger Quell, déi mer souwisou am Betrib hunn, dat heescht d'Gülle, dat mer deen, déi iergendwéi fan wäerten, dorausser Stroum maachen, Hëtzt maachen an ewer gläichzäiteg och den Düngerwäert von eiser Gülle verbessere fir dat mer méi onofhängeg von chemeschen Dünger kanne ginn. Aktuell leeft d'Anlag op 70 Prozent mat der Gülle vu 70 Kéi. 400 Kilowattstonne Stroum gi pro Dag produzéiert an dräi Haiser geheizt. Méi Kéi wäerten eng weider Auslaaschtung bréngen. Awer och bei der Gemeinschaftsbiogasanlag zu Réiden un der Atert gëtt elo investéiert. Mär musse elo investéieren, fir een neie Strummpräis ze kréien. Eis ganz Technik, déi gëtt komplett rausgeholl, déi gëtt absolut moderniséiert. Ausserdeem wäerte mer och nach eng Vergréisserung maachen, wëll mir eeben eis Anlag haaptsächlech op den Hëtztverbrauch wäerten optimiéieren. Fir d'Bedreiwer ass Biogas e wichtege Complément zur Wand a Solarenergie, wëll d'Anlagen och Stroum liwweren, wann d'Sonn net schéngt oder kee Wand bléist. Dofir gëtt op en Ausbau vun der Technologie gehofft. Et steet am Accord, et solle 50 Prozent vun der Gülle esou verwäert ginn, wat komplett Sënn mécht. Da misst op där anerer Säit och de Prozedurewee esou vereinfacht ginn, dat et wierklech méi einfach gëtt, fir dat ze maachen. An dann denken ech, da wäerten och méi Betriber dat wëlle maachen. D'Technologie ass do, d'Erfahrung och. Fir dass Biogas awer wierklech méi séier Fouss faasst, misst, de Bedreiwer no, de Wee bis bei eng nei Anlag däitlech méi einfach ginn.
Hei geet et elo weider mat onsem Summermag, wou mer iech nach eng Kéier e Portrait vu Leit weisen, déi sech fir déi Schwächst an der Gesellschaft asetzen. Haut ass et d'Tiziana Pieri vum Service Premier Appel für Sans-Abrien. A vu mir war et dat. Décke Merci fir d'Kucken, nach e ganz schéinen Owend gewënscht, Äddi a bis muer.